لیکن ساڈا حال تھیا کیا کھڑے تھیا کیویں ہے اے توجہ کریسو اساں بھولے بھا ڈھائے آلھنے توں کہیں کالی رات دے ہتھ آ گیوں اساں بھولے بھا ڈھائے آلھنے توں کہیں کالی رات دے ہتھ آ ڳیوں اساں بے گھر تھی ایں دنیا تے ول پوہ برسات دے ہتھ آ ڳیوں اساں بے گھر تھی ایں دنیا تے ول پوہ برسات دے ہتھ آ ڳیوں۔ اجا ہک صدمے توں نکھتے نا اساں بئے صدمات دے ہتھ آ گیوں او غمگین اساں بلبل ہاسے کہیں کا کمزاد دے ہتھ آ گیوں۔ ادا میں روہیلے کوں نی آدھا پیا میں آپ روہیلا ہاں میں اپنی دھرتی دا حال ڈیندا کھڑاں اے حال دا حال اے دھاں دی دھاں اے اسیں تھک تے بیٹھاں دھرتی تے اوندا حکم ملے میکوں ول ونجنڑے مسیں مسیں تھک تے بیٹھاں دھرتی تے اوندا حکم ملے۔ میکوں ول ونڄݨے ٻیا اے وی آکھیس ہر پڑ وچ تئیں کھیݙ دے جھمراں رل ونڄݨے تئیں روہی رات دھماوݨی ہے پچھے روہ ونڄݨے ول تھل ونڄݨے میکوں وسریوں جے غمگین کتھائیں تئیں راہ وچ رل رل ڳل ونڄݨے۔ میکوں وسریوں جے وسریوں جے غمگین کتھائیں اچھا میاں آپے سئیں اے ڈس لنگھ ائیں رول گئی ڈو چاہ پیسیں لسی چاہ آواں چلو اے ڈس لنگھ ائیں رول گئی ڈو چاہ پیسے لسی چاہ واں ڈودھ گاوا گھر وچ لاتھا ہے جے پیویں جگ بھرواں چلو اے دس لنگ گھئی رول گئی ڈو چاہ پیسے لسی چاہ واں

اساں یاری گنڑ تے رکھدے ہیں۔ جند جیویں پیار خرائط نہیں۔ دل دھڑکن سنڑ تے رکھدے ہیں۔ جند جیویں جند جیویں پیار خرائط نہیں۔ دل دھڑکن سنڑ تے رکھدے ہیں۔ کیا پیسوں پیار دے پیلاں کوں۔ جݙاں صحابی جھݨ تے رکھدے ہئیں تیں کیا سمجھے غمگین ساکوں اساں دشمن چݨ تے کیا سمجھے تیں غمگین ساکوں اساں دشمن چݨ تے رکھدے ہئیں۔ چلو اے ݙس لنگ ہئیں رل ڳئی ݙو چاہ پیسیں لسی چا آواں ݙدھ ڳاوا گھر وچ لاتھا ہے جے پیویں جڳ بھروا آواں جے ساڳ تے ݙوڈھے نہ کھاویں ݙس بسریاں آپ پکا آواں پیا تھک ہوسے غمگین توں جل تیڈے کھوئی توں پیر دھواپیا تھک ہوسے غمگین توں جل غمگین توں جل تیڈے کھوئی توں پیر دھواواں تیکوں ونجن دی چیٹ اے جند جیویں چلو ونج توں وت الوا گھنسوں۔
تیکوں ونجنڑ دی چیٹ اے۔ تیکوں ونجنڑ دی چیٹ اے جند جیویں۔ چلو ونج توں وت الوا گھنسوں۔ تیڈے پندھ کوں کانڑا نئیں کرنا۔ اساں روݙیں وت نبھا گھنسوں۔ اساں ہنجھ دے دھاگے پپلیں تے سئیں سی تے سیپ بݨا گھنسوں۔ تیڈو وقت جو نئیں غمگین تہوں تیڈی مونجھ کوں حال سنا ڈیندی تیڈو وقت جو نئیں غمگین تہوں تیڈی مونجھ کوں تیڈی لاغرضی اے حال کیتے نہ تاں پہلے اے حالات نہ ہئی تیڈی لاغرضی اے حال کوئی گودا بیٹھا ہووے تاں میں اوندے مخاطب ہاں۔ تیݙی لاغرضی اے حال کیتے نہ تاں پہلے اے حالات نہ ہئی نہ ماتم ہا میݙے ویہڑے وچ میݙے اکھیاں وچ برسات نہ ہئی نہ اڄ وانگوں غمگین ہامی کوئی سوچ فکر فکرات نہ ہئی اوئے ساݙے اجڑݨ وچ تیݙا ہتھ نظرے نہ تاں غیر دی اے اوقات نہ ہئی۔ جیویں پیا اللہ تے صحیح تیری لا گرزی اے حال کیتے
صحیح غلام فرید صحیح مہربانی تیری جیویں پیا اللہ تے کو سلامت رکھے تیری لا گرزی اے حال چلو میرے آخری وقت آمین پیا میݙے آخری وقت تاں آویں پیا تیݙے راہ تے یار نگاہیں ہوسن جے سݙ مار تے آکھساں جند جیویں میݙیاں ایہے ڈھول دعائیں ہوسن ہوسی لب تے سوہݨا ناں تیݙا میکوں تانگاں مرجاں تئیں ہوسن جے سک وچ مر غمگین ڳیوم میݙیاں کفن توں ٻاہروں ٻائیں ہوسن۔ تیݙی لاغرضی اے حال کیتے۔ نہ تاں پہلے اے حالات نہ ہئی۔ نہ ماتم ہا میݙے ویہڑے وچ۔ میݙے اکھیاں وچ برسات نہ ہئی۔ نہ اڄ وانگوں غمگین ہامیں۔ کوئی سوچ، فکر، فکرات نہ ہئی۔ اوئے ساݙے اجڑݨ وچ تیݙا ہتھ نظرے نہ تاں غیر دی اے اوقات نہ ہئی۔ اچھا ادا میݙے خیال میں ڈھیسر دا پڑھ ڳیاں۔ ایویں ہک ڈو منٹ بے برداشت کرو چا ہک نظم ہے او وی ایویں محرومیاں دے نال او دھرتی نال جڑا تھے پئی ہوندی سئیں اچھا میں
جڈا بخت گیا ول سنگت کہیں۔ جڈا بخت گیا ول سنگت کہیں ساکوں آخر ساکوں ہک ڈی سنگتیں لٹنا ہا رے سیں کے چمن دے پھل ہا سے اساں پتھراں سانویں تلنا ہا کہیں روونی رات دا راز ہا سے جئیں سجھ توں پہلے کھلݨا ہا غمگین یتیم دی ہنجھ وانگوں اساں آخر خاک تے رلݨا ہا واہ واہ واہ واہ سئیں مہربانی سئیں سوہݨا سئیں جیویں پیا تیݙی سک دے سفریں تے ٹر پیوں جݙاں دے۔ محبت دا اوکھا سفر تھیندا ویندے ساکوں لگدے ݙکھیں دی پتھریلی بھوئیں تے ساݙے پیریں چھالیں دا شر تھیندا ویندے تیݙے سوہݨے نیناں نشیلیں دی قسمیں فقیریں کوں جیوݨ دا ݙاہ بھل ڳیا ہے خبر کائنی خود دی جو کئیں حال وچ ہئیں ایہو حال وی با خدا بھل ڳیا ہے ٻیا اے ستم اے جو ہک یاد توں ایں ٻیا اے ستم اے جو ہک یاد توں ایں ٻیا کل زمانہ ولا بھل ڳیا ہے اے دل وی عجیب اے مزاجیں دا مالک جفا یاد ہس پئی وفا بھل ڳیا ہے۔ اے دل وی عجیبیں مزاجیں دا مالک جفا یاد ہس پئی وفا بھل گیا ہے رلی ہوئی حیاتی کوں سوہنڑا بچا گھن جو پندھ پیر توں بے خبر تھیندا ویندے ساکوں لگدے چا ساکوں لگدے ڈکھیں دی پتھریلی بھوئیں تے ساڈے پیریں چھالیں دا شر تھیندا ویندے۔
پھلیں وانگ گزریا ہے جوبن اساڈا جوانی دے پل وی نرالے گزارین
اساں پھلیں وانگ گزریا ہے جوبن اساڈا جوانی دے پل وی نرالے گزارین اساں سک دی سسڑی دے ہاسے پنلخاں محبت دے تھل وی نرالے گزارین بھانویں سر تے غربت دی چھاں رہ گئی ہے اساں وقت ول وی نرالے گزارین جیویں اڄ حیاتی دی اوکھی گزار اے، ویلھے اونویں کلھ وی نرالے گزاریئن تے اڄ ساکوں لڳدے حیاتی دا جیوݨ کہیں اوکھے ݙکھ دی نذر تھیندا ویندے۔
ساکوں لڳدے ݙکھیں دی پتھریلی بھوئیں تے ساݙے پیریں چھالیں دا شر تھیندا ویندے۔ سلمان خاں توجہ کریسیں میݙے فقیر دے شعر تے۔ کہ ساݙی وسوں وستی دا کئی حال نہ پچھ جے پچھدیں تاں اکھ تے ستارے نہ ݙیکھیں۔
ساݙی وسوں وستی دا کئی حال نہ پچھ جے پچھدیں تاں اکھ تے ستارے نہ ݙیکھیں۔ ساݙی سئیت قسمت دے نہ پھول پھولیں جیویں کیتے ہیسے گزارے نہ ݙیکھیں۔ تیکوں مونجھ ماریں دے کھرکے دی قسم اے مکے کھیر مکھݨ دے کارے نہ ݙیکھیں۔
ساݙی جھوک وستی دے ویلے جے پرکھیں تیکوں مونجھ ماریں دے کھرکے دی قاسمیں مکے کھیر مکھݨ دے کارے نہ ݙیکھیں ساݙی جھوک وستی دے ویلے جے پرکھیں چھڑے ساݙے ݙکھ دے ݙوپارھے نہ ݙیکھیں اے ݙکھ دے ݙوپارھے ہنڈھیندیں ہنڈھیندیں ساݙا جڳ تے جوں جوں حشر تھیندا ویندے۔ اساں وستے ہاسے اے ویلے دی گالھ اے تیکوں وستے ویلے میں کیویں ڈکھاواں اساں وستے ہاسے اے ویلھے دی گالھ اے اساں وستے ہاسے اے ویلھے دی گالھ اے تیکوں وستے ویلے میں کیویں ڈکھاواں تیکوں پیر چنڑ قلندر تے اچ دے سجنڑ بھرے میلے میں کیویں ڈکھاواں کتھاں روح دے رانجھݨ دی ونجھلی رلی ہے اوہے اجڑے ٻیلے میں کیویں ݙکھاواں جیرھے بھوئیں توں ہن اپݨا سر وار ݙیندے تیکوں او روحیلے میں کیویں ݙکھاواں توں او ݙیکھ دھرتی۔
اساں وستے ہاسے اے ویلے دی گالھ اے تیکوں وستے ویلے میں کیویں ڈکھاواں تیکوں پیر چنڑ قلندر تے اچ دے سجنڑ بھریے میلے میں کیویں ڈکھاواں جتھاں روح دے رانجھنڑ دی ونجھلی رلی ہے اوہے اجڑے بیلے میں کیویں ڈکھاواں جیرھے بھوئیں توں ہن اپنڑا سر وار ڈیندے تیکوں او روحیلے میں کیویں ڈکھاواں توں او ڈیکھ دھرتی تے سالھیں تے جھوپڑ اجڑدیں اجڑدیں شہر تھیندا ویندے۔ ساکوں لگدے ڈکھیں دی پتھریلی بھوئیں تے ساڈے پیریں چھالیں دا شہر تھیندا ویندے۔ حضور ڈھیسر دا برداشت کیتے ہوئے فقیر کوں آخری شعر۔ اساں بے وسیلے فقیریں دی قسمت جو چن دے پجاریں کوں تارے نی نظرے۔ اساں بے وسیلے فقیریں دی قسمت جو چند اے پوجاریاں کوں تارے نی نظرے ڈراور ہڑن تے لکھاں ٹھیڑھاں دے وچ اساں مر مٹیاں دے اشارے نی نظرے زمانے دے کوجھے مورخ کوں اج تئیں اساں لوک ڈکھ توں ڈکھارے نی نظرے اساں بے وسیلے فقیریں دی قسمت۔ جو چن دے پجاریں کوں تارے نی نظرے ڈراور ہڑن تے لکھاں ٹھیڑھاں دے وچ اسامر مٹیاں دے اشارے نی نظرے زمانے دے کوجھے مورخ کوں اج تئیں اساں لوک ڈکھ توں ڈکھارے نی نظرے کتھائیں حال ساڈے تے اکھ نوٹ تھئیے کتھائیں حال ساڈے خود سارے نی نظرے سنیا ہیسے غمگین ہے کوئی شاعر ساݙے درد لکھ لکھ امر تھیندا ویندے ایویں لڳدے چاہت دی پتھریلی بھوئیں تے ساݙے پیریں چھالیں دا شر تھیندا ویندے ساݙے پیریں چھالیں دا شر تھیندا ویندے۔